Piki mai rā, kake mai rā, Homai te wai ora ki a au e tū te hua ana te moe a te kuia i te pō, Pō wai ra kai raru ai.

Tōna kaha ki te hiki i te tapu o te waka, ā, nāna nei i ū ki uta. Nā tōna kōrero, Kia whakatāne au i ahau. Ki te kore ia i te mahi i tērā mahi, ka pēhea te waka o Mātātu, nē? Ka pēhea te oranga o te iwi? Me pēhea rā i tīmata ina kōrero mō tēnei tīpuna? E hea kē nā, nā kupu mōna, ā, engari ko tētahi pea, ā, ko tēnei kōrero ōna, nāna hoki i tapaina ai i tēnei tāone o tātou, a Whakatāne. Ehara i te mea ko Whakatāne te ingoa o mua, kāo. Ko te ingoa kē te kākahoroa o Māui Tikitiki-ā-Taranga. Koirā kē te ingoa tawhito o reira. Nō tēnei whaea, nō tēnei wahine ranatira, tēnei māraikura, koinei tōna mana. Me kī, i mana ai tēnei wahine i ōna mahi papai, i ōna mahi āhua, ū, ka āhua tiro ki tēnei wahine, ū, he pērā hoki ahau, me ko wau a Wairaka. Mā te korero o Wairaka. Ngā uri whakatipuranga e mōhio ai. Mā te mōhiotanga ka matatau, ka matatauria ai wēnei kōrero e pā ana ki te kuia nei a Wairaka. E kore e waimemeha noa te puna o te kōrero, otirā e pā ana ki tēnei kuia o tatau. Ahakoa te kuia nei a Wairaka, taketake ake nō roto o Ngāti Awa, taketake ake nā te waka nei o Mātaatua, engari ko ōna uri kei roto i ngā iwi katoa o ngā moutere o Te Moananui-a-Kiwa me ngā iwi o konei. I tīmata ai, ko wai tēnei wahine ranatira, he uri nā Māui. Āe. Ka tika he uri nā Māui, ā, ko tātou te iwi Māori tēnā. Engari heke iho, heke iho, ā, i tīmata i a, i a Toi. Ko Toi kai rākau, ko Toi te huatahi ki wētahi, ā, ko Toi te tanata o te motu, ā, kei hea te pā o Toi, ā, kei konei tonu. Kei runga o Kāpūtera nei ko te pā o Toi.

I tīmata pea te whakaaro i a ia i a Irākewa kia, kia hūnuku mai tōna whānau, ōna uri, mai nā moutere, e kīia nei ko, ko mau kē, ko Rarotona. Nā Irākewa i whakatō i te whakaaro ki wana tamariki kia kimi he kāinga hou, Ehara pea he kāina hou mā Irakewa, i konei hoki a Irakewa i nā wā o mua, engari he kāina hou mō te whānau, nē, he whenua anō, he whenua taurikura anō. Mai Rarotonga, i reira hoki a Wairaka, e puhi ariki ana tōna tūranga ki reira, ka wehe atu mai ngā tangi ia, ka rere atu mā te moana Ararau o Tangaroa. I hūnuku rātou, i haere mai runga i te waka, e hoki rā ki te whakaaro a Irakewa ki wana tamariki, kia kimi i ētahi tohu whenua e toru. Ko te tohu tuatahi, arā, ko te waereere nei. i te pari. Ko tēnei wairere, he wairere tapu, he wairere hei whāngai i te iwi, hei tautoko i ngā tipu o te iwi. Ko te tohu tuarua, ko te tokatipua. Kei te wahapū o Whakatāne, o Ōhinemataroa, o Te Waimimi, o Maungapōhatu rānei. Ko te ingoa o te rā toka ko te toka o Irakewa. Ko tēnei toka i roto tonu i te awa o Whakatāne, he tuahu o te tipuna koroua nei o Irakewa. Ka tae atu koutou ki reira ki konā koutou mahi atu ai he kāinga mō tō koutou tuahine mō Muriwai, ko Te Ana a Muriwai. Ko Muriwai te wahine, he aha tōna mahi, he wahine tapairu, he wahine whai mana, koia te tuahine o Toroa. Ko tōna mahi he tiaki i te mauri o te haere, he tiaki i nā toka mauri o te waka o Mataatua. Nō reira, i runga i wēnei tohu, i mōhiongia ai, ko ua mōhio noa atu rātou, arā te kāinga hou mō rātou a tōna wā. I te taenga mai o te waka o Mataatua ki te puaha o Whakatāne, ka tau te waka ki uta, ā, ka nōhia e ngā wāhine, e ngā tamariki. Wētahi o ngā wāhine kei runga tonu i te waka e moe ana, he kuia, he māmā, he whaea. Wētahi o ngā tāne kua haere kē ki te whenua, ā, ki te tuku i ngā karakia ki ngā atua mō tō rātou taenga mai, nē, mai i tawhiti ki Whakatāne. Ko wai mā kei konei, ko wai te hapū e noho, e nōhia ana i tēnei rohe, ā, kei hea he wāhi pai mō te whānau e noho haumaru ai te whānau. I a rātou e mahi ana au ā rātou na mahi. Na, ka makere mai te taura e here nei te waka o Mātaatua ki te toka e kōrerotia nei, Toka Tipua, Toka, Toka Tawhito, Toka Atua, arā ko Toka Tapu. I kuhu mai te tai, ā, nā te tai i hiki i te waka ka kawea atu ki, ki, ki rō moana. Ka oho ake a, a Wairaka. Ka pō nāna a Wairaka, ka titiro, Ēi, kai hea taku matū, arā kē. Kei hea nga tane karakau nga tane i reira? No reira, maku e mahi te mahi. Kia ora ai waku tamariki katoa, nga mokopuna katoa, me nga kuia, ne nga māreikura kua pakekehia. Maku ratou e awhina, maku ratou e ora ai. Ka, ka kitea e Wairaka ana te hoe o tana matua, ko Waimihia te ingoa tana hoe. Kātahi a Wairaka ka tīmata ki te hoe. Nā ana te kōrero, kia whakatāne ake au i ahau. Ko te kaha tēnei o roto i a ia, kia taea e ia te hoe i te waka, te hoe i a Waimihia, Kia aratakina tōna waka a Mātaatua mai te moana kia hoki mai anō. Ehara tērā, he mahi ā tā te wahine, engari he mahi kē nā tā te tāne. Nā tōna kōrero, he momo karakia hoki ki ētahi o mātou, Kia whakatāne au i ahau. Mā taua kōrero i hiki e ia i tēnei tapu, kia hikina, ā, kia mau i a ia tēnei hoe ki te tō mai i tēnei waka, te whakahoki mai i tō tātau tipuna waka ki uta. Ā, nā tēnā kōrero i whakatāne ai tēnei tāone. Nō reira, i tēnei wā, i te wā i raru ai te waka, ehara nā te takatakahitanga o te tikanga tāne, te tikanga wahine, ka, ehara i te mea he takatakahitanga o te mana o te tāne, te mana o te wahine rānei, kāo, ko te ora o te iwi te mea matua, nē. Ā, i whakatāne hoki ai te wairua o ētahi o o mātou nā uri o Wairaka. He taonga pai, ā, he taonga hoki hei whakatūpato i a mātou, ngā wāhine, nē, he pai anō te whakatāne i a mātou anō. Engari, he pai anō ki te, ki te maumahara i tētahi atu āhuatana o Wairaka, nē, e kī rā, he, he wahine ātaahua rawa atu. He pūrākau anō tēnā. Me kī pea, ki au nei, ā, ki tōku tirohana i roto i ngā kaupapa huri noa i te motu, ā, ahakoa te kaupapa, tēnei kōrero i ahu mai i te wahine, nē, ā, ko tana tū he tū wahine, ā, ko tana āhua he tū wahine hoki. Engari nāna te kōrero, kia whakatāne au i ahau. Nā reira, kei te toro atu tēnei tipuna kui ā tāua, ā tātou, ki ōna taha e rua, nē, ki te tū a te wahine, ki te tū anō a te tāne me ōna āhuatana, Nā taua kōrero, ka maumahara ka hoki mahara atu mātou, nā Uri, tātou ka rongo i te kōrero, He hīkoi anō āu, ahakoa tō wahine mai, ahakoa tō tāne mai, he pukena tōu tō te wahine, he pukena anō tōu tō te tāne. Nā reira, kia mau ki tēnā, kia tū i tō tū. Ahakoa tōtū. Ki te kore ia i te mahi i tērā mahi, ka pēhea te oranga o te iwi? Ka pēhea te waka o Mātaatua, nē? Nō reira, he koi, he tino koi matatau tēnei kuia a Wairaka. Mehemea ki te kore ia i te whakaaro pērā, Ko wai ka mōhio ake nei pea ka takahuri te waka, ka toremi, ka mate te iwi. Ā, nā toku kuia hoki ēnei momo kōrero i whakaako ki a au, ki waku whanauna. Ā, ka hoki mahara ake ki a Wairaka. me ngā kōrero mō Wairaka i te wā i ū mai tēnei āhuatana wahine ki roto i a ia, koina hoki te ira o te wahine, i kōtiro, i kōhine ai, i wahine ai. Āe. Nā reira, i a rātou te whānau i roto mai o Matata. Ka whakaaro ake a Wairaka He tamariki tonu nōna i taua wā. I te haeretanga ake ka kaukauria e ia ki tērā wāhi, ki tērā wai, me kī, ko te kōngutu o Tarawera. E ai e kaukau ana, nā wai, nā wai ka puta te pātai a tana matua, Ēi, wai raka? He aha kei raro iho i a koe? Ka kite i tēnei āhuatana e rere mai i tōna tinana, He aha hoki kei, kei ō waewae? Nāna te kōrero, He atua, he atua. Kātahi a Toro ka kī, Ko te toto atua tēnei. a taku tamāhine a Wairaka. Ka tapaina tēnei wāhi ko te awa o te atua. Ko te awa o te atua o Wairaka. He aha i atua ai? He wahine, he ariki tonu tēnei tipuna kuia. I ahuna mai i a Māui heke iho, heke iho. Nā reira ka tika i tapaina tēnei momo Ā, ko tēnei rerenga i kura, He Atua, he Atua, ko te awa o te Atua tēnā. Ki te tiro ake au ki a au, ā, e rua hoki a waku tamāhine, ā, i te wā ka, ka tae taua wā ki waku tamāhine e, e wahine ai rāua, kāore e kore ka hoki au ki ēnei kōrero o Wairaka i runga i te whakaaro ehara noa i tētahi mea noa ka, ko tēnei te Atua kei roto i a koe, he mana nui tēnei, kua noho tapu, kua noho i raro i tēnei āhuatana e noho ariki ai te wahine. Kei konei nā akorana hei poipoi i te wahine, kaua e māharahara, ko te Atua noa iho tērā. I te wā i a, i a Wairaka ko te nui o ngā kōrero e whā ana kia whakatāne au i ahau. Engari kau e wareware nā te pō Wairaka i raru ai. I tae te, te, te wā ki a Wairaka ki te kimi i tana hoa. Āe, i tae mai he ope nō Taranaki, ā, nō Tainui, nō roto o Maniapoto. Tērā tētahi tāne, ā, ko tōna ingoa ko Tūkaitiuru. Engari ko tana tungāne ko Maiurenui. Ka haramai ai rāua nā te mea i rongo ai rāua ki te ātaahua o te kuia nei a Wairaka. E ai ki nā kōrero, ko tēnei tangata he tangata pūrotu tonu a Tūkaiteuru. He pūrotu tōna āhua. Pakari te tinana, te aha, te aha, ina kei reira ngā whakaaro e whakaarohia ana. Ka haere ia ka kōrero ki tana pāpā. Nē, ka whakamōhio atu, ā, kua kitea. Kāre i whakamōhio ko wai, engari i whakamōhio kua kitea te tangata. Ao noa i te ata ka mōhio koe, māku e hoatu i te tohu. E mōhio ai koe ko wai taku tanata, te tanata māku. Ooh, auē taukiri e. E whakarono ana tētahi tanata, nanakia. Ā, me nanakia ka tika he, he wahine ataahua tonu. E whakarono ana tētahi koroua nei, tētahi tanata ko Mai Urenui tōna ingoa. Kei roto pea nā taonga o tēnei tanata i tōna ingoa tonu. Ko Maiurenui, nē, i a ia e whakarono ana, ā, ka ahu mai tētahi āhua. Tai te ahiahi pō, ka haere ia ki tēnei tangata kia tukua te uru. He āhua wera, o muri te whare. Ā, kei te kite au, kei te, kei te taha tonu koe i te tatau o te whare. Kāre koe i te makariri i te, te tatau o te whare, oh, ā, ā, ā. Me, me tīni tāua, māu, māu te moina mahana ki muri o te whare, ā, māku tōu moina, kei te taha tonu i te kua, he rawe ki a au te hau. Ka tīmata rāua ki te mahi wā rāua mahi, kua kitea e Wairaka ngā whetū o te rangi. E ai, kua mōhio ia tino arohanui ia ki a ia kia tū kai te uru tana pōhēhē. I a rāua e mahi ana i tā rāua mahi, ka rapea te kanohi. Āe, kua whai tohu a Wairaka kia mōhio ai te iwi ko wai tana tāne. Ā, kua ea a Wairaka. Ā, kua ea te pō. Ahakoa, e whā kē ngā waewae tarapeke haere ana i raro i ō rāua paraikete. Kua ea, kua ea, kua ea. Ao ngā ake i te rā, te oho ngā ake. Kua hāmamatia te waha, E te Pāpātoroa he tāne tāku! E te Pāpātoroa he tāne tāku! Na ka haramai a Toroa, Ū, ko wai hoki tō tāne? O ka reroa ka kitea, ka puta mai te tāne ko Rapia tana kanohi, ko ia te tāne mōku. Nōku tērā tāne, me te koa hoki o te kanohi o Wairaka. Ana, ka, ka, ka rarangi haere mai, ka puta ake ngā tāne, ka puta mai a Tūkaiteuru, Kāre he rapitanga i runga i tōna kanohi. Kua pōnānā katoa wai raka. Kāre he, kāre tana waha i te kōrero. Kua kore ia i mōhio me pēhea te kōrero. Kua hē ia, kua raru. Ana, katahi ka, ka, ka puta atu a, a Mairunui me te anuanu hoki o tēnei tangata. Ko ia kē te tangata kua, rapina, kua, kua rapia e Wairaka tana kanohi. Ka aroha ake te kuia nei. Ka aroha koe e Wairaka. Nō reira, āe, ka, ka whiwhi a Wairaka i te tāne kare i te hiahia. Nō reira, ka puta ake rā te kōrero, te, te kupu whaka, whakatauki, whakataukitia nei, Pō Wairaka i raru ai e. Nō reira, he aha te pō i raru ai? Nā, i moe ai te tāne he. He aha ia wairaka i haere mai ai ki roto o Tāmaki noho ai? Kua tae mai ia ki tana tungāne, ki a Te Whakapoe, whakahonohono atu ai anō rāua ki a rāua. He ara i te mea, i haere poka noa iho mai ia ki konei, kāo, he rautaki, he tikanga, He aha te tikanga? Ki te whakahono atu anō ia, ki te whakawhanaunga atu anō a ia ki tōna tungāne. Kua roa nei a tana tungāne e ngaro kanohi ana i Whakatāne, i te rohe o Ngāti Awa, i te rohe o Mātaatua. He nui ngā pānga o Wairaka ki roto o Tāmaki. Arā, ko te pā wairaka kei runga ake nei, te wāhi i noho mai ai ia i mahi ai i wana mahi. Ka noho a Wairaka ki konei i te taha o tana tungāne, ko tōna pā ko te pā wairaka, ko te whakapoi ko Puketāpapa. Nē? Kāre tino tawhiti tētahi pā ki tētahi pā, e pātata ana rāua ki a rāua. Nō reira, he tohu rangatira tēnei, he wahine whakaaro nui. Kāre ia i te mau a hara, he wahine muru i ngā hara. He wahine pērā, he wahine kāre e titiro ana ki te taha kino anahe o te tangata. Nō reira, he tohu nui tēnei. Mō roto i wēnei rā, ngā tāngata o wēnei rā, mēnā ka āta whakaarohia te hara o te whakapoe, kāre a Wairaka i mau. Ka aroha tonu ia ki tana tungāne. He tungāne, he whanaunga. He uri. Koirā te mea nui, te uri o te whanaungatanga. Nō reira, he tohu a rangatira tēnei o te kuia nei me tōna titiro ki ngā tāngata katoa o tōna wā. He nui te pātaetae o te hinengaro o te tāngata, nā te mea, tērā tū āhuatanga kōrero kāre te tino mōhiotia e te nuinga o ngā tāngata. Tetahi wa i i tino hiainu a Wairaka. Ka whakaarohia a Wairaka kei hea tetahi puna te no reka hei whakangata i taku hia inu, ne. Koira te tino puutaketanga i whakaarongia ai a ia, te take i haere ia ki te kimi haere, tetahi puna wai hei whakangata i tana hia kai, tana hia inu. No reira, ka haramai a Wairaka mai i te taumata o te pa o Wairaka, ka tae mai ia ki konei, ka takahia ia i tona waewae, ka mutu tana karakia, ka pupu ake he wai. Ka timata a Wairaka ki te unu wai. Ka tapaina e ia te ingoa o tēnei wai ko te wai unu roa o Wairaka. Nā te he, nā te aha, nā te tino hiainu o te kuia nei, ko tēnei puna ko ia te mauri o te whare wānanga o Wairaka. Ko te mauri o Wairaka kai reira tonu, nāna i whakatō ai tana mauri ki reira, ko te mauri o te wai. E kī, ko te kuia nei a Wairaka, he nui wana wāhi. Tērā tētahi wā, ka haere a Wairaka arā ki wāhi kē. Kei te mōhio tātou arā ki Western Springs, te ingoa e mōhiotia nei i roto i wēnei rā. Engari, te wā i haere atu ai Wairaka, karakia Western Springs. Ko te ingoa kē o te rāwāhi nā te hia mimi o Wairaka. Te kaha hoki o tēnei mimi o te kuia nei, ka haere a Wairaka ki reira mimi ai, ana, ka puta ki waho ko te wai mimi o Wairaka. Ko ētahi o ōna tuna ōrea ki reira, arā, ko te wai ōrea, ko te wai ōrea o Wairaka, ko ngā tuna. o ngā waiorea, o ngā orea, ngā kaitiaki o Western Springs, me kī, arā, ko te, te Waimimi o Wairaka. Ka mutu, ka haere a Wairaka ki te whare karerehe o Tāmaki Makaurau. He kōhatu tōna. Ka pau a ia, te kōhatu ki reira, Otira kei reira te Zoo. I te wā e ora ana a Wairaka karekau ko te Zoo te ingoa o tērā wāhi, ko te kāho o Wairaka, ko te kohatu o Wairaka. Kei reira tonu te mauri, te kohatu, te kāho o Wairaka e takoto mai ana, mai tērā wā tae noa ki tēnei rā. He nui ngā tapuwae. i takatakahingia e ia. Ka noho ia ki konei āhua 30 tau te roa a Wairaka e noho mai ana ki tēnei kāinga. Me tōna aki i tana tungāne i a Te Whakapae, Ei, me au ki tāu ki te kāinga? E ai ki ngā kōrero i hoki mai a Wairaka ki konei, ki ōna pūrākau i konei, ki ōna uri i te nōhia i tēnei whenua kei Ōpihi whanaunakore.

Tēnei te aroha ki ngā tamariki. Ā, mēnā he kaupapa tutū i te puehu, kei reira ngā wāhine e hohou ana i te rongo. Ko ngā wāhine kē, pēnei a Wairaka nei, e tiakina ana i te whānau. Ko ngā whakatinanatanga tēnei o Wairaka, i wēnei rā ko ngā wāhine tonu, e tiakina ana i ō tātou whānau me ō tātou whare. I runga i te, i te āki a Wairaka, nāna hoki i waiho i tēnei āhuatana, kia kaua tātou e noho noa, e noho noa ki roto i ō mātou whakaaro, ā, e noho noa, ā, ki te mātaki, ki te titiro, engari ki te kite koe,

Mehemea ka mimiti tēnei puna, ka mate te mauri o Wairaka ki reira. Āe, nō reira, ko ahau a Wairaka, ko Wairaka ko ahau, e kawe atu ai a koe, ahau,

I roto i a mātou i te maunga o Ruapehu e kei o ki Te Awa Whanganui, ko Pūanga te kai rūri o te tau tawhito. Kia kite anō a Pūanga e ara ana ki runga i a koe. Ko ia anō ko te tohu o te tau, te tohu anō o te mate. Rātou katoa kua menea atu ki tua. Tēnei takiwā, ko te mounga, he ārai nui nei, nō reira, ka tae ki te wā ka kite atu i a Puanga, kei te huna a Matariki. Tēnei te waka ka hao mai rā ngā mate o te tau kua hipa. Nō reira, ka puta mai rā tētehi kōrero mō Puanga, ka hāngai ki tētehi whare. He whare kōrero e ware mātauranga. Koutou ki te pō. I roto i te kūware pea, kua toko ake e whakataetae i te unga e aro atu ana ki a Puanga, me te unga e aro atu ana ki Matariki. E mana tō iao e tū, e mana tō iao e tū. E mihi nei ki a Puanga, e ara ana ki runga i te taueke maunga, tēnā anō, e ara,